Адӕймаг цӕмӕн фӕзары? Йӕ зӕрдӕ афтӕ райгонд вӕййы, цины ӕнкъарӕнтӕй ӕви ахӕм хуызы йӕ курдиат рабӕрӕг вӕййы? Алы адӕймагӕн дӕр, ӕвӕццӕгӕн, йӕхи дзуапп ис. Уӕдӕ зарын чи уарзы, уыдоны та сценӕмӕ цы лвасы? Сценикон рухсыты цавӕр сусӕгдзинад ӕмӕ тых ис, ӕмӕ сӕм фӕсивӕд афтӕ тынг тырнынц? Кӕддӕриддӕр та мӕ базонын фӕндыд, Зарӕггӕнджытӕ сӕхӕдӕг цавӕр зарджытӕ уарзынц? Сымахмӕ цымыдисаг нӕ кӕсы? Уӕдӕ нын дзуапп чи ратдзӕн, уый дӕр зонын. Абон уазӕгуаты ӕнхъӕлмӕ кӕсӕн канд республикӕйы нӕ, фӕлӕ йӕхи Кавказы регионты цӕрджытӕн чи бауарзын кодта, уыцы зарӕггӕнӕг Зӕнджиаты Мадинӕмӕ. Мӕ уазӕг фӕзынди.
Мӕнӕ Мадинӕ мидӕмӕ рахиз. Алы боны гӕс нӕм цы рахиз бузныг. дуар ӕхгӕнон. Куыд бахӕццӕ дӕм, один? Тынг хорз.
Тынг ӕхсызгон мын у ахӕм хъӕлдзӕг ӕмӕ зӕрдӕхӕлар адӕймаг нӕмуазӕгуаты кӕй ӕрбацыди. Бузныг кӕй мӕ фӕхуыдта.
Бузныг, рагӕй дӕ нӕ федтон. Ногӕй дӕм исты хабӕрттӕ ис, Мадин? Кӕдфӕндыдӕр вӕййы алдӕр хорз. Ӕмӕ йӕ фӕстаг рӕстӕг дыл афтӕ ӕппӕтӕй ӕхсызгондӕр цау та цавӕр ӕрцыди? Кӕд сусӕг нал уыд.
Ног зарджытӕ ныффыстон. Ӕцӕгӕн уыдон кой ракӕнон фыццаджыдӕр. Ӕртӕ ног зарӕджы мын рацыдис. Ой, мӕ тӕккӕ ӕнтыстдзинад, ӕнтыстдзинад цалдӕр къыримӕ. Ой, ӕхсызгоны.
Ирдӕм кӕсын ӕмӕ та радон хатт ахъуыды кодтон. Къӕсхуыртӕ, гыццыл, аив чызг, дӕ мыггаг та, Зӕнджиатӕй. Ӕмӕ йӕ куыд зонын, афтӕмӕй рагон таурӕгътӕм гӕсгӕ Зӕнджи Ома, как ӕмӕ рацыди, уый уыди фидар адӕймаг. Дӕумӕ йӕ миниуджытӕй исты хӕццӕ кӕны, куыд дӕм кӕсы? Афтиддӕр бахъӕугӕ рӕстӕджы. Искы иу хатт. Ӕнӕ та фидар нӕ дӕн. Фӕлмӕнзӕрдӕ адӕймаг нӕ? Стӕй, ӕвӕццӕгӕн, куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй цӕссыг руадзынмӕ дӕр бирӕ дӕ нӕ бахъӕуы. Ӕнцонтӕй дын рауайыны? Йер кӕд зӕнджийы кой скодтам, уӕд дӕхӕдӕг аллагираг чызг. Куыд рауад афтӕ, ӕмӕ аллагираг чызг ӕмӕ республикӕйы ӕмӕ Цӕгат Кавказы сценӕты зары ныр?
Гыццылӕй нырмӕ дӕр мӕнӕн мӕ мад у культурӕйы сгуыхт кусӕг, мӕ фыд дӕр заргӕ дӕр хорз кодта, кафгӕ дӕр хорз кодта, ансамбльты дӕр цагъта. Мӕ мын ныр та азы куы цыдис, уӕдӕй нырмӕ Нӕ ӕртӕ азы мыл куы цыди, уӕд-иу мӕ мад йемӕ куыстмӕ кодта. Мӕ уым-иу семӕ уыдтӕн ӕмӕ-иу уыдтон кафгӕ дӕр куыд кӕнынц, заргӕ дӕр куыд кӕнынц. Уӕд заманты уыдис агиткульт бригадӕтӕ, стӕй ансамбль фат адӕмон ансамбль фат. Ӕмӕ-иу мӕм вӕццӕгӕн кастысты ӕмӕ загътой сӕ постановкӕты ӕмӕ сӕ кӕфтыты хъӕуы солисткӕ Мӕ гыццылӕй нырма, ӕвӕццӕгӕн, загътой, бафӕлварӕм. Афтӕмӕй дӕ размӕ кодтой, да? Мон кафыдтӕн.
Ома, раздӕр кафын райдыдтай ӕви зарын? Заргӕ кӕнын иу аст азы бӕрц. Афтӕ рауади мӕ скъола куы фӕдӕн, музыкалон скъола дӕр фӕдӕн, уӕд хъуыды кодтон, кӕдӕм бацӕуын дарддӕр ахуыр кӕнынмӕ. Мӕ мӕ хъуыдыйы уыдис, тынг мӕ фӕндыди абоны бон дӕр мӕ бӕргӕ фӕнды, цӕмӕй суон дохтыр, хирург. Мӕ скъола куы фӕдӕн, уӕд мӕ гӕххӕттытӕ балӕвӕрдтон, Ӕнхъӕлмӕ кастӕн экзаментӕм, кӕд уыдзысты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ нӕм уӕд заманты рбацыдис Ачеев Аркадий Тарасович, композитор, музыкант. Мӕ мадӕн афтӕ зӕгъы, цӕуыннӕ, дам ӕй раттыс, искӕдӕм музыкалон фӕндагыл дарддӕр куыд ацӕуа? Ма йӕ уӕд байгом кодтой нӕхи университеты ахӕм факультет, аивӕдты факультет. О. Ма хъуыды кодтон нырма э, медицинон экзаментӕ кӕд уыдзысты, ма сӕ алмамы рӕстӕг-иу уӕдмӕ уырдӕм мӕхи бафӕлварон. Ма-иу фӕстӕ, кӕйдӕр загъдау, мӕхи дӕр ныцӕттӕ кодтон, ма-иу фӕстӕ куы федтон мӕ мыггаг абитуриентты хсӕн, уӕд куыддӕр баззадтӕн. Цин кодтай?
Ӕви уӕддӕр дӕ, дӕ зӕрдӕ медицинӕмӕ хсайдта? цин кодтон, ӕмбаргӕ дӕр ын кодтон. Абоны бон дӕр мӕ зӕрдӕ хсайы медицинӕмӕ. Ерзагӕн ын фадат фӕцис ӕндӕр ахуырад райсыныл дӕр ацӕуис, нӕ медицинон ахуыргӕнӕндонмӕ? Ӕмӕ хирург та цӕмӕн? Дохтыры дӕсныйӕдты бирӕ сты. Сӕумӕ зӕрдӕмӕ, цӕмӕй мӕнӕ хирургы куыст. Адӕмӕн ӕххуыс кӕнын, алы дохтыр дӕр хъуамӕ ӕххуыс кӕна, фӕлӕ цӕмӕдӕр мын мӕнӕ хирургы куыст хӕстӕгдӕр у. Аст азы размӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ дыл сфидауид урс халат. Стӕй адӕмимӕ ныхас кӕнын дӕр базонис ӕмӕ рынчынтӕ дӕ фӕлмӕн ныхасы де рдзӕбӕх кӕниккой. Дӕхимӕ та куыд кӕсы? Ӕцӕгӕн, тӕккӕ о зӕгъдзынӕн уым та. Хирург куы уыдаин, уӕд куыд уыдаид, нӕ зонын. О, бирӕтӕ фӕдзурынц, Гиппократӕн клятвӕ дӕр бирӕтӕ раттынц фӕдыл. Цард афтӕ равдисы ма бирӕтӕ уыцы фӕндагыл, раст фӕндагыл не слонц. Ӕмӕ йӕ иуӕй-иу дохтыртӕм кӕсгӕйӕ дӕхи мидӕг афтӕ нӕ ахъуыды кӕныс, Ерысды уый хуыздӕр дохтыр уыдаин, зӕгъгӕ? Цаутӕ никӕуыл ӕвӕрӕм, фӕлӕ уӕддӕр афтӕ зӕрдӕйы ахастмӕ гӕсгӕ. Дохтыр дӕр хъуамӕ зӕрдӕйӕ уай. Йе рмахӕн нӕ хӕстӕг сывӕллӕтты хирург Есенаты Константин мӕ ус адӕймагмӕ куы фӕкӕсын, уӕд фӕхъуыды кӕнын, ахӕм адӕм нӕм фылдӕр куы уаид, Уод вӕццӕгӕн рынчындӕр адӕм нӕ кӕниккой. Уымӕй та сывӕллӕттӕ. Разы дӕн демӕ дохтырӕй бирӕ рӕзгӕ у. Уымӕн дӕр ныфс хъӕуы, уымӕн дӕр.
Ӕмӕ йер артист хъуамӕ курдиатӕй хайджын уа, нӕ? Хуыцауы цӕхӕрӕй фӕхайджын уа дохтыр та, дӕумӕ гӕсгӕ? Мӕнмӕ гӕсгӕ дохтыр дӕр Дохтыр дӕр хъуамӕ фыццаджыдӕр уа, Ӕвӕццӕгӕн куы райгуырод ын Хуыцау йӕ сӕрӕн апъа кӕны. Ӕвӕццӕгӕн йӕ уӕд фӕзӕгъынц, хъуамӕ уай дохтыр. Фӕлӕ кӕмӕндӕр фӕдад вӕййы мӕ дохтыр, суа кӕмӕндӕр та чидӕр та заргӕ фӕкӕны. Чидӕр та заргӕ фӕкӕны. Йе ртӕ кӕд зарӕджы кой кӕнын райдыдтам, уӕд цӕуыл ахъуыды кодтон, дӕ мад дӕ буцхаст фӕкодта ӕмӕ дӕ мад кафӕг иуылдӕрӕй зонынц. Ӕмӕ афтӕ цӕмӕн рауад ӕмӕ йӕ фӕдыл нӕ ацыдтӕ, ома кафӕг не сты, фӕлӕ зарын райдыдтай. Ӕрдӕбондӕрӕй куыд загътон, сценӕмӕ цавӕр сусӕгдзинад ис сценикон рухсытӕм, цавӕр тых ис ӕмӕ йӕхимӕ лвасы? Бирӕтӕм афтӕ кӕсы ныры фӕсивӕдмӕ. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, уынын сценӕйыл адӕймаг раздӕ азары диаздимӕ у тынг ӕнцон. Мӕ ӕртӕккӕ бирӕтӕ тырнынц, цӕмӕй сценӕмӕ рахизой. Мӕнмӕ гӕсгӕ у тынг зын адӕймаг хъуамӕ зарӕджы ныхӕстӕ, зарӕджы мелоди йӕ уды хъарм дзы банкъара, цӕмӕй йӕ дарӕстӕр уа. Ӕмӕ уыдӕтты куы баиу кӕна зарӕггӕнӕг, уӕд залы чи бады, уыдон дӕр ӕй ӕнкъардзысты демӕ, мӕ сӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕудзӕнис. Уым хъӕуы бирӕ кусын, адӕймаг хъуамӕ йӕхиуыл куса, алы артист дӕр. Афтӕ ӕнцон нӕу, мӕнӕ бирӕтӕм куыд кӕсы, рацыдтӕ, азардтӕ, мӕ уыйадыл зарӕг кӕнӕг сты. Ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, фылдӕр ӕхцайы фӕдыл цӕуынц фӕсивӕд сценӕмӕ, афтӕ сӕм кӕсы ӕмӕ рог, рӕсугъд ӕмӕ ӕнцон цагъд, ӕмӕ ӕхцаты бын фӕуыдзынӕ зӕгъгӕ нӕ концерттӕ дӕттын сӕм кӕсы афтӕ дӕр сӕм кӕсы концерт раттын дӕр тынг зын у мӕгъамӕ гӕсгӕ у тынг зын
дӕуӕн ӕппӕтӕй зындӕр цы вӕййы сценӕмӕ куы рацӕуыс уӕд мӕ мад-иу афтӕ фӕфӕрсы мӕ мад дӕр мӕ хиуттӕ дӕр ме мбӕлттӕ ме рдхӕрдтӕ куыд ам фӕцӕуыс сценӕмӕ Уыдтам фӕтырсыс. О. Кӕйдӕр загъдау тӕрсгӕдӕр адӕймаг фӕкӕны, цыма фыццаг хатт цӕуы афтӕ. Йӕ бирӕтӕ та кфӕцӕнц вӕццӕгӕн ныры фӕсивӕд. Нӕ дызӕн мӕнӕ куыд, куыд зӕгъӕм, уымӕ гӕсгӕ. Разди, азарыди, ма дзы цы и зынӕй. Уӕддӕр тӕрсгӕдӕр адӕймаг кӕны. Куы нӕ тӕрсай. Мӕнӕ дӕм афтӕ куы кӕса, рацыдтӕ, Дӕхи зӕгъдау, дӕ дидинджытӕ райстай, азарттӕ ма ацыдтӕ. Уӕд фыццагӕн адӕймагӕй артист дӕр нӕ рауайдзӕн. Уый дӕр хъуамӕ дӕ уды хъарм куы нӕ бавӕрай дӕ зарджыты, уӕд зарджытӕ дӕр нӕ ацӕудзысты дарддӕр. Адӕм дӕр сӕ нӕ бауарздзысты. Ӕмӕ сӕйрагдӕр та цы у, цӕмӕй дӕ аивадуарзджытӕ бауарзой хорз зарджытӕ кӕнай ӕви зӕрдӕйӕ ӕмӕ дӕ хъӕлӕсӕй ӕргом уай, цӕмӕй йӕ адӕм бамбарой, зӕрдиагӕй уыдон ын кӕй зарыс, уый. Сӕйрагдӕр цы у? Абоны бон Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъуамӕ зӕрдӕ дӕр зарай, зарджытӕ дӕр хъуамӕ уой хорз. Уый тыххӕй мын ныртӕккӕ Уӕрӕсейы каналтӕм куы фӕкӕсынц фӕсивӕд, уӕд дзы цы зарджытӕ ис. Иннӕрдыгӕй та куы райсӕм, уӕд нӕхӕдӕг цы бауарзын кӕнӕм ныры фӕсивӕдӕн, ёмӕ хъусдзысты. Мамӕ гӕсгӕ зын у. Уый ахсджиаг фарста у ӕмӕ та радон хатӕны бафӕрс кӕнӕй, куыд дӕм кӕсы, ныртӕккӕ нырыккон эстрадон зарджытӕ фаг сты нӕ композитортӕн, нӕ поэттӕ хорз зарджытӕ фыссынц, цӕмӕй сӕ ныры фӕлтӕрӕн зонд дӕр амоной ӕмӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ дӕр уой?
Композитортӕ дӕр нӕм ис, поэттӕ дӕр нӕм ис, тынг дзӕбӕх поэттӕ, тынг дзӕбӕх композитортӕ. Фӕлӕ бирӕ фӕсивӕды нӕ бамбардзынӕ, цы сӕ хъӕуы, уый. Ӕмӕ, зӕгъгӕ, ды сӕ карын куы уыдтӕ, уӕд ды та цӕмӕ бӕллыдтӕ? Уыдоны карын куы уыдтӕн, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, ӕз дӕр афтӕ не мбӕрстон, цы хуыздӕр у, уый. Мӕнӕ мын ныхӕстӕ радтой, мӕ мын загътой, хорз сты. Мӕ ус ӕз дӕр ныффыстон. Ныртӕккӕ та гыццыл ӕндӕрхуызон хъуыды кӕнын. Йӕ риу мын мӕ фыццаг зарджытӕ ис ахӕмтӕ, кӕцытӕ абон нал азарин. ӕндӕр хъыдытӕ мӕм ис. Уый тыххӕй ӕмӕ бирӕ адӕм зарӕгмӕ куы байхъусынц, уӕд сӕм цӕмӕдӕр афтӕ фӕкӕсы, мӕ уыцы зарӕг у дӕ цардӕй, биография, дӕ, дӕ биография, о, фыццӕгты мын уыди ахӕм зарӕг зӕрдӕнкъарӕнтӕ. Уыди тынг ӕнкъард зарӕг. Ӕмӕ йӕ кӕ азардтӕн уыд фӕсивӕдӕй чидӕртӕ-иу дзырдтой нӕ радио Алания-мӕ, Мӕ сын дзырдтой, махӕн дӕр, дам, ахӕм уарзондзинад, ахӕм уарзондзинади. Мӕн дӕр, дам, мӕ хӕстӕг адӕймаг ныууагъта, ӕмӕ, дам, мӕнӕ Зенгиевайы зарӕгмӕ нын сывӕрут. Мӕ сын афтӕ дзырдтон, ма ма сын ӕй ӕвӕрут, ӕнӕ дӕр ын кард зарӕг у. Мӕ цымӕдӕр адӕммӕ кастис уыцы зарӕгмӕ нын мӕ цардӕй. Мӕ йӕ уӕдӕй фӕстӕмӕ о загътон ӕнкъард зарджытӕн алкӕнӕм. Ома ныр зӕгъӕн ис, ӕмӕ дӕ репертуары ис ӕрмӕстдӕр хъӕлдзӕг ӕмӕ цӕрдӕг зарджытӕ.
Хъӕлдзӕг сӕрдӕг зарджытӕ у ис уарзондзинады тыххӕй. Уарзондзинад мадмӕ, нӕ райгуырӕн хӕхтӕм, алыхуызон у уарзондзинад. Ахӕмтӕ дӕр мын ис. Сӕрдӕг дӕр хорз у, фӕлӕ лирикон зарджытӕ дӕр мын дзы ис мӕ репертуары. Ӕрдӕхӕдӕг куыд загътай, уарзондзинад алыхуызоны ӕмӕ фыццаджыдӕр скодтай дӕ мады кой. уарзондзинад мадмӕ. Куыд мӕм кӕсыс, ды йӕ куыд зонын, афтӕмӕй дӕу ӕмӕ дӕ мады хсӕн уӕлдай ахастдзинад ис. Лымӕнӕй цӕрут, уӕ кӕрӕдзийы цух нӕ уадзут уӕ кӕрӕдзи. Ӕмӕ дын зарӕг дӕр ис, мадыл зарӕг. Фыццаджыдӕр дӕ мадӕн бузныг цӕмӕй дӕ.
Фыццаджыдӕр, алы сывӕллон дӕр йӕ ныййарджытӕн хъуамӕ бузныг зӕгъӕм ӕмӕ ацы царды кӕй цӕрӕм, кӕй райгуырдыстӕм, цард нын кӕй радтой, мӕ къӕхтыл мӕ слӕууын кодтой, сӕ цардмӕ нын мӕ мад йӕ цардмӕ нын нывонд кодта. Мӕ куыд нӕ зӕгъон бузныг. Концерт куы кодтон дыууӕ азы размӕ, уӕд мӕ мадӕн мады зарӕг уыд ныффыстон ӕмӕ йӕ уд азардтӕн мӕ мадӕн. Не дын загътай фӕстӕ, уымӕй ӕхсызгон дӕр лӕварын вӕццӕгӕн никуы уыди нырма. Мӕ мадӕн кӕйдӕр загъдау мӕ алы къахдзӕфтӕ рухсызгонд. Зарӕг дӕр нуди тынг ӕхсызгон хъусын. Фӕлӕ сӕрмагондӕй дӕхи мадӕн, дӕхи ныййарӕгӕн зарӕг куы ныффыссай, уӕд уый ӕвӕццӕгӕн бирӕйы аргъ у ӕмӕ алы ныййарӕг дӕр ӕвӕццӕгӕн бӕллы уымӕ. Фыццаджыдӕр йӕ сывӕллон ист ӕнтыстдзинӕдтӕ куыд равдиса, стӕй йын сӕрмагондӕй йӕхи зарӕг куыд ныффысса? Зарӕджы куыд, фӕза... куыд сты ныхӕстӕ? Ничи бафиддзӕн ис. Мады хӕс. Мады хӕс у.
Ды дӕхи хорз чызгыл нымайыс. Тӕккӕ о куы зӕгъон, кӕд хӕстӕ фидыны кой скодтам, уӕд. Тӕккӕ о куы зӕгъон, уӕд нӕхимӕ куы рбацӕуынӕд мӕ мад зӕгъдзӕн. Мӕн та хорз. Ӕнӕуый та хорз дӕн, хорз сывӕллон. Мӕхимӕ гӕсгӕ. Ныры цардмӕ куы ркӕсын, уӕд ӕз дӕн сызгъӕрин сывӕллон. Уый дӕр куы Кӕдӕм ракӕсон, мӕ мад мӕм кӕм кӕсы? Ма ӕз дӕн сызгъӕрин сывӕллон.
Ӕмӕ сывӕллонӕй та коммӕгӕсыдтӕ ӕви фыдуаг ӕмӕ къулбадӕг дӕ ракодтай? Ныртӕккӕ афтӕ куы бакӕсын кӕцыдӕр передачӕтӕм Уӕрӕсейы кӕй февдисынц, кӕцыдӕр фӕсивӕдмӕ куы бакӕсын, уӕд фӕхъуыды кӕнын, Ныр кӕм нӕ хъусынц, мӕ сыл сау фынддӕс азы, дыууадӕс азы, ыстдӕс азы. Ӕз ныртӕккӕ дӕр мӕ мадмӕ фӕстӕмӕ дӕр никӕй сдзурын. Цы мын фӕзӕгъыйой, фӕкӕнын. Мӕ мын ӕй зӕгъгӕ дӕр афтӕ нӕ фӕкӕны мӕнӕ. Лӕгъз ныхӕстӕй нӕ а хъӕуы, мӕ йӕ кӕн, мӕ йӕ скӕнын. Ныры онг Фӕлӕ йӕ куыд зонын, афтӕмӕй бынтон коммӕгӕс сывӕллон нӕ уыд ӕмӕ-иу уроктӕй дӕр аалыгъдтӕ, сывӕллӕтты дӕр-иу скъолайы дӕ фӕстӕ акодтай кӕдӕмдӕрты. Уыдис ахӕм цаутӕ?
Ныр цымӕ кӕцӕй бӕзны? Ныр уый мӕ къласӕгтӕ куы феной, ма ртӕккӕ цыфӕнды куы зӕгъон, уӕддӕр хъӕуы рӕстытӕ дзурын. уый тыххӕй мӕ ӕвӕццӕгӕн мӕ къласӕгтӕ дӕр мӕ фендзысты. Раздзӕгъгӕ-иу мӕ классӕгты дӕр-иу сыр ракодтон. Мӕ-иу алыгъдыстӕм. Удимӕ нын ахӕм бонымӕ. Ӕддейы лӕууыдыстӕм нӕ къласы чызджытӕй кӕйдӕртимӕ. Ӕддейы лӕууыдыстӕм, мӕ чидӕриддӕр цыдис скъоламӕ, уыдоны-иу нӕ бауагътам мидӕмӕ, афтӕ-иу сӕ нӕ раз ӕрлӕууын кодтам. Мӕ уже кырымбырд стӕм. Уӕд иуылдӕр рацыдыстӕм скъолайы. Мӕ гыццыл фӕстӕдӕр куы рацыди, дыууӕртӕ сахат мыл фӕхъуыды кодтам, цы бакуыстам. Бацыдыстӕм аргъуанмӕ, хсаумӕ скуывтам. Уый тыххӕй мӕ уды заманты зыдтам, нӕ мадӕлтӕ мӕнӕм нӕ фыдӕлтӕм фӕдзурдзысты, мӕнӕм хыл кӕндзысты. Мӕнӕ йӕ уӕддӕр нӕм афтӕ касти, мӕ хсаумӕ куы скувӕм, Уӕд нӕм уӕд нӕ фехъус кӕндзӕн мӕ нӕм фӕкӕсдзӕнис. Фӕлӕ дзы ницы ра... фӕлӕ дзы ницы рауад, уый дӕр нӕм не ркаст иу цы бон. Мӕ нӕм тынг фӕхыл кодтой. Уӕ фарсӕй фӕци уӕ сын, да? Скъоламӕ дӕр нын цалдӕр бон нӕ уагътой. Ӕмӕ кӕдӕм алыгъдыстут, кӕдӕм? Уӕхи куыд ирхӕфстат? Уыцы рӕстӕджы кино дӕр уыдис. Уыцы рӕстӕджы парчы дӕр уыди агуль. Махӕн уӕлдай нӕ уыди скъоламӕ ма бацуын дӕр.
Кӕс-ма, ӕмӕ йӕ Риосы зӕрдӕйы ахаст ныры онг дӕр ахастай, ныр дӕ бон у афтӕ се ппӕтӕн зӕгъын, ӕмбырд стӕм, никуыдӕм цӕуӕм ӕмӕ нӕхи хъуыддӕгтӕ, нӕхи ӕрихӕфсынмӕ цӕуӕм. Махӕн нӕ кълас сты тынг ӕнувыд. Уыди мын концерт Алагиры дыууӕ къуыри размӕ. Мӕ бирӕгъты Алан амонӕг уыдис концертӕн. Ма афтӕ сценӕйы лӕууӕм ӕмӕ фӕрсы, кӕмдӕр, дам, нӕм ды классиктӕ уыныстам сӕ. Ма адӕм залы чи бад, уыдон афтӕ фӕкӕс, мӕ зал кӕйдӕр уынӕм. Сӕ къухтӕ мӕм байдайынц тилыно. Маланмӕ Аламӕн афтӕ зӕгъы, бакӕстам ма кӕм бадынц, ме нджафты зын. Цӕмӕй мӕ зӕнын барат, уынын афтиддӕр фыццаг рӕт, уый тыххӕй мӕ рухсӕй мӕм нӕ зынынц. Ӕмӕ Уӕд мын Алан афтӕ зӕгъы, дӕ цӕстытӕ дӕм ма сыхгӕ зӕн, ӕз ахӕм сюрпризтӕ нӕуазын. Уӕдӕ дӕм ма раздӕх. Мӕ мын афтӕ куыд разылдтӕн, афтӕ дӕс адӕймаджимӕ фӕстӕмӕ кълассӕгтӕ, кӕцыдӕрты дзы бирӕ азты кӕй нӕ федтон, ахӕмтӕ, дидинджытимӕ, дынджыр-тъортимӕ, ӕмӕ мын уыдон дӕр бирӕ рӕсугъд ныхӕстӕ сценӕйы фӕкодтой, уыди мын тынг ӕхсызгон. Мӕ уӕддӕр сценӕйы загътон, ныры фӕсивӕдӕн арфӕтӕ кодтон. Цасфӕнды къласы уа рӕстӕг, уӕддӕр къласӕгтимӕ адӕм, уый дӕ дыккаг хӕдзар у, райсомӕй ацыдтӕ, изӕрӕй ӕрбацыдтӕ, ӕмӕ Жекы дӕ дыккаг бинонтӕ афтӕ сты, дӕ къласӕгтӕ. Мӕ зӕн цӕмӕй сымах дӕр афтӕ ныввдуат, мах уал азы фӕстӕмӕ къласӕгтимӕ куыд стӕм. Ома, бирӕ рӕстӕг нӕ фембӕлдыстут, нӕ? Бояфта кӕцыдӕртӕ дзы Алагиры цӕрынц, кӕцыдӕртӕ Уӕрӕсейы цӕрынц, мӕ кӕрӕдзи арӕх нӕ фӕуынӕм. Вӕййы афтӕ, мӕ исчи ныффыссы чызджытӕй фембӕлӕм, зӕгъгӕ, йӕ бон куыд кӕмӕн вӕййы, афтӕ. Къордгай атымбыл вӕййут, фӕлӕ фылдӕр фылдӕр хатт адӕймаг куы сты, вӕййы. мӕнӕ мӕхицӕй райсон. Вӕййы афтӕ сдзурынц, мӕ тау сизӕр концерт ис, ӕмӕ сарӕх нӕ фӕуынын, фӕлӕ мӕ вӕййынг ӕхсызгон. Ӕнӕуый фӕндид.
Ныр Алагиры кой скодтай ӕмӕ кӕдӕм ахӕм гыццыл къулбадӕггон чызгуттӕ ӕмӕ уроктӕй дӕр алыгъдтӕ, уӕд дын уарзон бынӕттӕ куыннӕ уыди Алагиры? Йер ӕртӕккӕ куы ссӕуыс дӕ райгуырӕн, дӕ райгуырӕн горӕтмӕ, уӕд дӕ цӕст фылдӕр цӕуыл ӕрхӕцӕ кӕнӕ кӕдӕм ацӕуыс? Раст дын ӕй куы зӕгъон, уӕд куы рцӕуын, уӕд ахӕм фӕллад вӕййын, уый тыххӕй мӕ кӕдфӕнды дӕр вӕййын куысты, мӕ уже нӕхимӕ куы рцӕуын, уӕд фӕкӕнын улӕфгӕ. Фӕлӕ мӕ зӕрдӕмӕ дзы цӕуы аргъуан кӕм ис, ёсы ран. Ӕддей дзы ка бадай бандоныл аргъуаны раз, уӕддӕр зӕрдӕйын куыддӕр вӕййынцондӕр.
Скъоладзау куы уыдтӕ, уӕд хатыртӕ курынмӕ бауадтӕ аргъуанмӕ, нӕ? Балыгъдыстут иууылдӕр. Ныр йыл ныр дӕр бацагӕнӕуид хи бацӕуын. Сагӕй мӕ фарстуйт уыимӕ баст у. Ныр куы бафтыс аргъуанмӕ, ӕной та уырнӕг адӕймаг дӕ, нӕ вӕййыс аргъуаны, цы фӕкурыс? Цӕуыл фӕныхӕстӕ кӕныс Дунесфӕлдисӕгимӕ? Ӕрвысӕстӕг кӕдӕуӕн куы радзурон, уӕд уызӕй дыртыккаг уыдзынӕ.
На программӕ дӕр афтӕ хины цы сусӕг кӕныс, уый же афтиддӕр уымӕн фӕдзурын, ма уымӕй фӕкурын. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕн кӕмӕн ис, ахӕм хъуыддӕгтӕ та?
Ӕнӕниздзинад, фыццаджыдӕр, мӕ мадӕн, мӕ бинонтӕн, мӕ хӕстӕджытӕн, ме рдхӕрдтӕн, ме мбӕлттӕн. Цӕмӕй адӕймагӕн йӕ фӕндтӕ Фыццаджыдӕр фӕдзурын алы бон дӕр райсомӕй куы райхъал вӕййын, уӕд изӕрӕй дӕр аргъуамӕ куы бацӕуын, уӕддӕр фыццаджыдӕр фӕдзурын бузныг. Цы мын ис, ё мӕм бузныг алцӕмӕн дӕр. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ бафарстон, уый дӕр у, куыннӕ, ӕнӕниздзинад фыццаджыдӕр нӕ бинонтӕн ӕцӕгӕйдӕр. Фӕлӕ Сылгоймаджы удыхъӕд афтӕ у, ӕмӕ йыл цалфӕнды азы куы рацӕуа, уӕддӕр йӕхицӕн сылгоймаджы амондыл фӕхъуыды кӕны. Ды куы бацӕуыс, аргъуанмӕ уӕд ууыл дӕр аныхӕстӕ кӕныс? Дунесфӕлдисӕгимӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ уый адӕймагӕй йӕхицӕй кӕнгӕ дӕр у.
Ома, афтӕ куы фӕзӕгъынц, амондыл тох кӕнын хъӕуы, ды уыцы хъуыдыимӕ разы дӕ? Ну, ӕз тох нӕ кӕнын. Ӕвӕццӕгӕн, мӕнмӕ уыцы уды нӕй. ахӕм удыхъӕдтӕ мӕ мӕ махӕн хъуыдытӕ дӕр мӕм нӕй тохтӕр нӕ кӕндзынӕн вӕццӕгӕнмӕ ха фӕлӕ куы скувон уӕддӕр мӕм уӕддӕр мӕм нӕ фӕкӕсдзӕни
ӕнӕуый та дӕ фӕндид цӕмӕй мӕ фӕкӕса цӕмӕй сылгоймаджы амондӕй хайджын фӕуай мӕнмӕ гӕсгӕ уый алы сылгоймаджы дӕр фӕнды Мадам. Уый тыххӕй йӕ загътон, алчидӕр цалфӕндаджы йыл куы хъуыды кӕнон, мӕнӕ мын куы уаид, зӕгъгӕ. Уый нӕ, уый кой нӕ кӕнӕм. Фӕлӕ, зӕгъгӕ, ир цӕмӕй сылгоймаджы амонд сыххӕст уа, уый тыххӕй, ӕвӕццӕгӕн, дӕ фарсмӕ хъуамӕ уа хорз нӕлгоймаг. Хъуамӕ ды уа. хорз нӕлгоймагыл кӕй банымайдзынӕ ӕмӕ дӕ зӕрдӕмӕ цавӕр нӕлгоймаг фӕцӕудзӕн? Амонд агурӕг нӕ дӕ нырма? Уый дӕр ныр хъуамӕ радзурон нӕдӕ куыд.
Уадзын ма йӕ зоной нӕлгоймӕгтӕ. Зӕнджиаты Мадинӕйы зӕрдӕмӕ сфӕцӕудзӕн йӕ ахӕм нӕлгоймаг. Мӕнӕ ма мын худӕг дӕ. Цавӕр хъуамӕ уа? Цӕмӕй йын бӕргӕ кӕна? Хъуамӕ мӕ зӕрдӕйыл дарон. Хъуамӕ цыфӕнды хъуыддаджы дӕр хъуамӕ мӕ зӕрдӕйыл уа ӕнувыд, куыд мӕнӕн, афтӕ уымӕн дӕр мӕныл.
Уый сӕйрагдӕр домӕнтӕ, ӕвӕццӕгӕн, стӕй кӕрӕдзийӕн ӕмбаргӕ ӕмӕ ӕххуысгӕнӕг куыд уат. Хорз мӕ цӕст ӕххуысгӕнӕг кӕнӕ уӕд ма мӕ цӕмӕ хъӕуы, мӕхӕдӕг дӕр мӕхицӕн ӕххуыс кӕнын.
Ӕмӕ дӕ Тамарӕ айс бавӕрдӕн дардзӕн. Нӕ афтӕ мӕ нӕ фӕнды. Мӕ цӕст ын уарзы, цӕмӕй хорзыл цы нӕлгоймагыл банымайай, ахӕм ыл сӕмбӕлай. Мӕ дын дӕ зӕрдӕ куыд балхӕна? Бузныг.
Ӕнӕуый та дӕм куыд кӕсы, ныртӕккӕйы нӕлгоймӕгтӕ иннӕтимӕ абаргӕйӕ, раздӕры ӕзтимӕ абаргӕйӕ, хайджын сты нӕлгоймаджы миниуджытӕй? Се ппӕтӕй нӕ зӕгъӕм, фӕлӕ сӕ фылдӕрыл аивтой нӕлгоймӕгтӕ. Уый размӕ ма уыди ахӕм Ныхас. Мӕнӕ хиӕдтимӕ бадтыстӕм мӕ чидӕр чызджыты афтӕ фӕкодта. Йе рдӕм хӕстмӕ цы лӕппутӕ цыдысты уӕды заманты, мӕ сыл цыдис ӕртындӕс, фынддӕс азы, хсӕрдӕс азы, уыдонмӕ бакӕс. Мӕ ныртӕккӕ кӕцыдӕр э, нӕлгоймӕгтӕм дӕр бакӕс. Мӕ уыдоныл та ныртӕккӕ цӕуы бирӕ. Аивта, рӕстӕг дӕр аивта, э, фӕсивӕд дӕр аивта, адӕм дӕр аивтой, цард дӕр аивта. Емӕ ма уыцы темӕмӕ гӕсгӕ уӕдӕ ды дӕр ӕй зоныс, уӕдӕ сусӕггаг дӕр нӕу. Бирӕ чызджытӕ ӕнӕмойгонд. Лӕппутӕ дӕр хъуыддаг нӕ кӕнынц. Дӕумӕ гӕсгӕ цӕмӕн афтӕ уайы?
Фыццагӕн цардмӕ кӕсынц ӕмӕ ӕндӕр цӕмӕдӕрты бӕлынц. Мӕн ма афтӕ кӕсы, бинонты фарныл кусын хъӕуы, цӕмӕй йыл дыууӕйӕ дӕр кусгӕ кӕной, хъахъхъӕнын ӕй хъӕуы.
Ерды дӕ бинонты ахӕм дӕнцӕг уыдтай, ӕвӕццӕгӕн, нӕ? Куыд?
Ды дӕ бинонты ахӕм дӕнцӕг уыдтай, нӕ, ӕвӕццӕгӕн? Ма, ӕртыккаг дӕр о, куы зӕгъон. уым та куыд уыдаид мӕхӕ. Ӕвӕццӕгӕн. Ӕртӕ ногӕй дӕ репертуармӕ куы раздӕхӕм, Мадинӕ, уӕд ӕрыгон чызгӕн бӕллицтӕ куыннӕ вӕййы, дӕ зарджытӕй дӕр-иу афтӕ хины. Чызджы бӕллицтӕ. Чызджы бӕллицтӕ.
Ды ныртӕккӕ цӕмӕ бӕллыс? Цавӕр бӕллицтӕ дӕм ис?
Ныртӕккӕ мӕ царды мӕ фӕндонтӕ мӕ къухы куы бафтой, уӕд уыдзынӕн амондджын. Дӕхи загъдау, фыццаджыдӕр, бинонты фарн. Мӕнмӕ гӕсгӕ царды мидӕг зарын дӕр хорз у, кафын дӕр хорз у, фӕлӕ ацы царды иумӕ сӕйрагдӕр ницы ис, мӕ адӕймагӕн уа бинонтӕ. Бинонтӕ.
Мӕ репертуармӕ гӕсгӕ та ног зарджытӕ кӕнын Ныртӕккӕ дӕр мӕ мӕ проектты ног зарджытӕ мӕ зарӕг мын ныффыста, кӕцы мын уыдзӕни ног уый нӕ адӕмон артист Дзуцаты Сослан. Стӕй мӕ репертуар ис ахӕм зарджытӕ, кӕцытӕ мын ныффыстой ахӕм композитортӕ. Уый дӕр нӕ адӕмон артист Фардзинты Батрадз, стӕй мын йемӕ ис бирӕ проекттӕ, зарджытӕ, иумӕ кӕй зарӕм, ахӕмтӕ. Нӕ зарджытӕ иу хины цы сусӕг кӕнон, абон ам нӕй, заргӕ дӕр нӕ акӕнид кӕм, фӕлӕ Стӕй бирӕгъты Маргаритӕ, Болататы Лейлӕ, ныхӕстӕ мын фыссынц Ходы Ларисӕ, Гаджинон Хабӕты Римӕ, Евгений Воложанин, мӕ афтӕ дарддӕр. Ӕппӕтӕй тынгдӕр та бузныг кӕмӕй дӕ? Йӕ рафтӕ кӕмӕй зӕгъис, ома ёйы руаджы рацыдтӕн сценӕмӕ дӕр, ёйы руаджы сфӕлдыстады дӕр уондонг къахдзӕфтӕ акодтон. Куыд ӕй загътам, уымӕ гӕсгӕ фыццаджыдӕр мӕ мад. Фӕлӕ Алагиры куыстон культурӕйы. Мӕ ныртӕккӕ Алагиры культур... культурӕйы управленийы культурӕйы галуаны. Ӕз куыстон культурӕйы галуаны. Мӕнӕн мӕ мад дӕр йӕхӕдӕг у культурӕйы скъуыхт кусӕг. Фӕлӕ Алагиры управлени, культурӕйы управленийы хицау та у сӕргълӕууӕг Дзугкойты Дзамболат. Ӕмӕ-иу цы адӕймаг фӕуыны фӕсивӕд тырнынц размӕ, сӕ бон цыдӕртӕ у, архайынц культурӕйы мидӕг, ӕмӕ сӕм фӕкӕсы кӕдфӕнды дӕр. Ӕмӕ мӕнӕн у мӕ бон зӕгъын, ӕз дӕр, Гӕбуты Светланӕ дӕр, Фардзинты Батрадз дӕр иумӕ куыстам Алагиры культурӕйы, мӕнӕм Дзукойты Дзамболат уӕд кусгӕ дӕр тынг фӕкастис. Ныр дӕр нӕм фӕкӕсы ӕмӕ ныл ӕууӕнды, ӕмӕ кӕдфӕнды дӕр цыфӕнды фарстайы мӕм куы бацӕуӕм, уӕддӕр нын никуы фӕзӕгъы. Ӕрдӕбон куыд раныхас кодтай, уымӕ гӕсгӕ тынг ахсджиаг у дӕ фарсмӕ ӕрыгон уӕвгӕйӕ хорз хистӕр куы разына, зӕрдӕхӕлар хистӕр хӕдзары фидауцтӕ ӕмӕ цӕстуарзон нӕ Дзугкойты Дзамболаты хуызӕн. Фӕлӕ дын цӕмӕ гӕсгӕ зӕгъын уый, ныр дӕхӕдӕг дӕр къорд азы дӕ хъомылгӕнӕг, ахуыргӕнӕг. сывӕллӕтты сфӕлдыстады галуаны Зын у ахуыргӕнӕг уӕвын ӕмӕ фӕсивӕды размӕ кӕнын. Ӕз мӕхӕдӕг ахуыргӕнӕг нӕ дӕн, фӕлӕ дӕн отделы хицау. Уым фӕсивӕдимӕ нӕ кусыс? Сывӕллӕттимӕ? Фӕсивӕдимӕ кусӕм, о, мӕнӕ нӕм ныртӕккӕ дӕр уыдзӕнис тагъд рӕстӕджы бирӕ нал баззад ног азмӕ дӕр, ӕмӕ нӕм республикӕйӕ сывӕллӕттӕ бирӕтӕ ӕрбацӕуынц утренниктӕм ног азмӕ. Ӕмӕ сӕ истӕмӕйты сӕ зӕрдӕты рухс кӕндзыстӕм. Фӕлӕ дӕ уӕддӕр фӕрсын, сывӕллӕттимӕ кусын зын у? Сывӕллӕттимӕ?
Дзамболат цӕстуарзон адӕймаг у, нӕ мӕ уын фадат радта размӕ рацӕуынӕн, уӕхи раргом кӕнынӕн. Ды дӕр ахӕм хъомылгӕнӕг дӕ, ныр кӕд хайады хицау дӕ, уӕддӕр сывӕллӕтты хъомылгӕнӕг. Зын у ӕви ӕнцон? Ӕви уый удыхъӕдӕй аразгӕ у? Удыхъӕдӕй. Ой, фӕцӕйдзырдтон, о, Жанна, удыхъӕдӕй аразгӕ у. Фыццаджыдӕр хъуамӕ сывӕллоны уарзгӕ кӕнай. Сывӕллоны куы уарзай, уӕд дӕм йӕхӕдӕг дӕр тырндзӕни, цӕмӕй дӕ фена, цӕмӕй дӕ разы абада, цӕмӕй демӕ дзура исты уылты. Вӕййы афтӕ мӕ ныртӕккӕ сӕрды фӕкусӕм лагерь. Нӕхимӕ сывӕллӕтты сфӕлдыстады галуаны вӕййы лагерь фидӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сывӕллӕттӕ дзы рбацӕуы алы бон дӕр, мартӕмӕй бӕрц сывӕллӕттӕ мах цы вӕййӕм вожатыйтӕ кӕй хонынц. уыдон. Ӕмӕ йой бӕрц бирӕ уыцы сывӕллӕтты уарзӕммӕ афӕдзы бӕрц фӕкӕнынц нӕм дзургӕ, фысгӕ. Ныртӕккӕ дӕр сӕрды уыдыстӕм вожатыйтӕ, мӕнӕ парница Табайты Алинӕ. Ӕмӕ сывӕллӕттӕ лагер кӕдмӕ кӕд фӕцис, уӕддӕр нӕм ӕрбадзурынц мӕ фӕзӕгъынц, мӕнӕ ём-мӕ-ём стӕм, мӕ ма кӕд уӕ бон уыд ма нӕм ӕрбацӕут, куыстмӕ дӕр нӕм ӕрбацӕуынц, уӕдӕ нӕм сӕ мадӕлтӕ дӕр фӕфыссынц, тынг фӕцин кӕнынц ӕмӕ ма уарзынц нӕ сывӕллӕттӕ, мах дӕр сӕ бирӕ уарзын. Ой, дын ӕхсызгон, ӕвӕццӕгӕн, нӕ? Ӕнӕ о.
Ой, дын стыр лӕвар у. Ӕвӕццӕгӕн.
Ӕндӕр ӕвӕццӕгӕн уал аз дӕр нӕ бакуыстаис, нӕ сывӕллӕттимӕ ӕмӕ сфӕлдыстады галуаны? Зын у, тынг зын у, фӕлӕ куы уарзай, уӕд ӕй афтӕ не мбарыс, уыцы зындзинӕдтӕ. Ӕркӕсыс, хъомылады куыст зын у, сценӕйы куыст зын, зын у.
Тых кӕцӕй исыс? Тых дын цы дӕтты? Тых?
Цард у хорз, ӕмӕ дӕхӕдӕг дӕ зӕрдӕ ӕнкъарӕнтӕ адӕмӕн куы лӕвар кӕнай, уӕд дын уыдон дӕр фӕстӕмӕ сӕ уарзондзинад дӕтдзысты. Ӕмӕ цардмӕ дӕр адӕймаг ахӕм цӕстӕй куы кӕса, мӕнӕ уарзондзинад балӕвар кӕнон, мӕ удыхъарм искӕмӕн балӕвар кӕнон, мӕ банкъарой, От царддӕр хорз вӕййы. Хорз у.
Стӕй ма мӕ махӕн фарст ис. Ир телевиденимӕ ӕцӕгӕлон адӕймаг куы рбацӕуы, ома, зӕрдӕйы йӕ чи нӕ уарзы, ахӕм, уӕд дзы бирӕ нӕ афӕстиат вӕййы, йӕ бон кусын нӕ вӕййы ӕмӕ ацӕуы. Сценӕйы та, йӕ зӕгъгӕ, зарӕггӕнӕджы дӕсныйад йӕхицӕн ӕрмӕстдӕр мӕнӕ мӕхи равдисоны тыххӕй, равдисыны тыххӕй чи равзары, Уыдон дзы афӕстиат вӕййынц, ӕви хъуамӕ зӕрдӕйы уарзай уый дӕр? Вӕййы афтӕ, мӕ бирӕтӕм кӕсы, мӕ мӕнӕ сценӕмӕ рацыдтӕн иунӕг хатт, мӕ дӕн, ӕз дӕн уже хъуыстгонд артист. Фӕлӕ кӕмӕндӕр куы нӕ рауайы афтӕ, уӕд фӕзӕгъы, цӕмӕ мӕ хъӕуы, мӕхи бафӕлварон ӕндӕр искы, ӕндӕр ран, ӕндӕр исты хабӕртт. Ахӕм зын куыст цӕмӕ кӕнын? нӕ? Ахӕм зын куыст цӕмӕ кӕнын, мӕхицӕн зынтӕ цӕмӕ кӕнын? Мӕ ацӕуы уже ӕндӕр къабӕзты кусынмӕ.
Мадинӕ, дӕ зарджытӕ иу схуыдтай «Ирон дӕнӕз». Раст ӕй загътон? О, дӕумӕ гӕсгӕ уыцы кадджын ном цӕмӕй хӕссай ирон, цавӕр адӕймаг хъуамӕ уа? Мӕнмӕ гӕсгӕ хъуамӕ уа кадджын, хиуыл хӕцгӕ, алцӕмӕй дӕр, гуыбынӕй дӕр. алцӕмӕй дӕр хъуамӕ уа хиуыл хӕцгӕ, хъуамӕ кады ӕгъдау кӕна хистӕртӕн. Хъуамӕ уа ӕгъдауджын, фсармджын.
Мадинӕ, йе рдемы мын дзӕбӕхы мы зӕрдиагӕй ныхас кӕнӕм ӕмӕ йӕ не мбӕрстон. Мадинӕ мын программӕмӕ цӕуын нӕ куымдта. Ӕмӕ йӕ бирӕ рӕстӕг не мбӕрстон, цымӕ зӕгъын цӕуыннӕ. Йе рдӕ фӕрсын цӕуыннӕ куымдтай.
Раст куы зӕгъон, уӕд иронау дзурын. Фӕлӕ мӕнӕ цӕмӕй дӕумӕ передачӕм ӕрбацӕуыны тыххӕй адӕймаг хъуамӕ ӕндӕрхуызон дзура иронау, литературон ӕвзаг хъуамӕ зона. Хъыгагӕн, мӕнӕн мӕ алыварс цы адӕм и, цы мӕ куысты мидӕг, цы ме мбӕлттӕ, ме ӕрдгӕрттӕ сӕ фылдӕрырдӕг иронау нӕ дзурынц, ӕмбаргӕ дӕр нӕ кӕнынц. Мӕ мӕнӕн у афтӕмӕй зын, кӕимӕ дзурон, уый мын нӕй. Уыдыстӕм Турчы. Лалыты Хъазбег, Фардзинты Батразимӕ концертмӕ ацыдыстӕм Туркмӕ. Ӕмӕ Турчы ирӕттӕ афтӕ сыгъдӕг дзырдтой иронау, мӕ кӕй разӕгъгӕйӕ мӕн дӕр не мбӕрстой. Уыди дзы Рамазанмӕ йӕ сфӕрсын. Рамазан, дӕ настроение куыд у? Мама мӕ афтӕ кӕсы, мӕ Лалыты Хъазбег худӕгӕй мӕлы. Настроени дӕр, дам, иронау хъӕуы зӕгъын, дӕ удыхъӕд куыд у. Афтӕ мын худинаг уыди, мӕ мӕхицӕн загътон. Ирыстонмӕ зӕн куы ссӕуон, уӕд цӕуын ирон ӕвзаг ахуыр кӕнынмӕ. Фӕлӕ та йыл афтӕ кӕхъуыды кодтон, мӕнӕ ныртӕккӕ куыд дзурын, Кӕй мӕ дзурон, уый мын нӕй, эмбарго мӕ бирӕтӕ нӕ кӕнынц, уый куы сахуыр кӕнон. Иуӕй та куы зӕгъай, иннӕ хатт дӕумӕ ӕрбацӕудзынӕн, мӕ дзӕбӕх дзурдзынӕн иронау. Зӕрдӕ бавӕрдтай ныр. Мӕ та кӕсыс, ногӕй раздӕхдзыстӕм дӕ зарӕджы сӕргондмӕ, ирон дӕн ӕз. Ома, ирон ӕмӕ иронау дӕр хъуамӕ дзура. Ӕвзаг хъуамӕ зонӕм, фыццаджыдӕр.
Фыццаджыдӕр хъуамӕ зонӕм не взаг. Уый тыххӕй мӕ цӕуы сӕфтмӕ. Мӕ не взаг куы нӕ зонӕм, уӕд Цӕмӕй Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ уа? Йер афтӕ зӕгъыс, хӕдзары кӕимӕ дзуроной, мын нӕй, куысты кӕимӕ дзуроной, мын нӕй. Адӕмы хсӕн нӕ вӕййыс куысты, уыдон цӕуылнӕ дзурынц иронау? Ды семӕ цӕуылнӕ дзурыс? Ирӕт, кӕцыдӕртӕ дзы ирӕттӕ не сты. Ис та ахӕм лӕппутӕ, чызджытӕ, нӕ фӕсивӕд, кӕцытӕ сты, ирон мыггӕгтӕ сын нӕй. Фӕлӕ иронау дзурынц ирӕттӕй хуыздӕр. Ӕз раздӕр афтӕ ӕнхъӕлдтӕн.
Хӕдзары хистӕртӕ куы нӕ дзурой кӕстӕртимӕ иронау, уӕд кӕстӕртӕ дӕр ӕй нӕ сахуыр кӕндзысты. Мӕ хойы сывӕллонимӕ дзырдтам иронау. Райсомӕй, изӕрӕй мӕ ацыдис Рӕвдауӕндон.
Рӕвдауӕндон, ӕвӕццӕгӕн.
Сывӕллон ацыди рӕвдауӕндонмӕ. Мӕ иронау нӕ ам, бӕргӕ дӕр нӕ нал кодта, дзурыны кой нӕм нал ис. Мӕ уый тыххӕй зӕгъын, уым рӕвдауӕндӕтты дӕр, сывӕллӕтты рӕвдауӕндӕтты дӕр, ӕвӕццӕгӕн иронау семӕ нӕ дзурынц. Скъолаты дӕр сывӕллӕтты иронау нӕ дзурынц, бинонты хсӕн дӕр сывӕллӕттӕ дӕр иронау фӕсивӕд дӕр нӕ дзурынц. Мӕ не взаг сӕфтмӕ рцыди. Хъыгагӕн, Мӕз дӕр мӕнӕ дӕр худинаг у раст зӕгъгӕ. Фӕлӕ уӕддӕр басайдтай.
Фӕлӕ ма дын ӕрмӕст уый зӕгъдзынӕн, ӕмӕ ирон ӕфсаг Куыдфӕндыйыл куы дзурай, уӕддӕр рӕсугъд у. Наукон кусджытӕ наукон ныхас кӕнӕд, литературон ӕвзагӕй фысджытӕ ӕмӕ поэттӕ дзурӕнт, фӕлӕ мах не рвылбоны ныхасыл дӕр куы кусӕм, уӕд уый дӕр рӕсугъд у. Хъыг макӕмӕ фӕкӕсӕд. нӕ сыхӕгтӕм дӕр. Фӕлӕ ирон ӕвзагӕй рӕсугъддӕр иунӕг ӕвзаг дӕр нӕй. Разы дӕн демӕ. Кӕдфӕнды дӕр кӕддӕриддӕр дзурдзынӕн, ирон ӕвзаджы мелоди кӕуы тынг рӕсугъд. Мӕнмӕ гӕсгӕ уымӕй рӕсугъддӕр ӕвзаг нӕй. Уымӕ гӕсгӕ та клубмӕ байгом кӕ. Ирон ӕвзаг дӕумӕ сахуыр кӕндзынӕн. Мадинӕ, нӕ ныхас афтӕ куыддӕр бады ӕмӕ фылдӕр де сфӕлдыстадыл ныхас кӕнӕм, ӕмӕ уымӕн дӕр ӕвӕццӕгӕн бамбарӕн ис. Дӕ зарджытӕй иу хины зӕрдӕйы дӕгъӕлтӕ. Бӕстон дын де сфӕлдыстад. Зӕрдӕйы дӕгъӕлтӕ. Ӕмӕ ма нын иуӕй дӕр схъӕр кӕ кӕд сусӕг нӕ уыд, дӕ зӕрдӕмӕ, дӕ зӕрдӕ цавӕр дӕгъӕлӕй байгом кӕнӕн ис? Фидарзӕрдӕ дын и? Нӕ.
Нӕ?
Фӕлмӕн ныхӕстӕн зӕгъ ӕмӕ ӕппӕт сусӕгдзинӕдтӕ схъӕр кӕндзынӕ. О, нӕ сӕгӕй ӕфсӕуы. Сӕвзур федтай, ды дӕр мӕ рбасайдтай. Бирӕ дын нӕ хъыдис. Ды уал афтӕ мын лӕгъз ныхӕстӕ кодтай, мам. Ацӕуын мӕм зӕм фӕкӕс. Уый мӕн лӕгъз ныхӕстӕ нӕ уыдысты, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн дӕхӕдӕг дӕр ӕмбӕрстай, ома, хъӕуы адӕмы зонгӕ кӕнын дӕ миддунеймӕ, де нкъарӕнтимӕ ӕцӕгӕй цавӕр адӕймаг дӕ уый, уыимӕ. Уымӕн ӕмӕ сценӕйы адӕймаг цыфӕнды куы дзурӕм, уӕддӕр уый сценикон сурӕт уыны ӕмӕ гыццыл ӕндӕрхуызон вӕййӕм. Царды та раргом кӕнӕм не нкъарӕнтӕ, нӕ миддуне, нӕ ныхӕстӕ, нӕ цӕстӕнгас, нӕ бинонтӕм уарзондзинад. Ирдыд дӕ мадӕн арӕх фӕзӕгъыс, уарзын дӕ? Нӕ. Нӕ. Абон та йӕ загътай? Абон та загътон, о. Ӕмӕ уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн, бирӕйы аргъ у. Бирӕтӕ Чи нӕма зоны, уыдон, ӕвӕццӕгӕн, афтӕ бакастӕй фӕзӕгъынц, ай цыдӕр хъал чызг у. Раст зӕгъгӕ та, фыдбынты хуымӕтӕг, фыдбынты. Мӕхи артисткӕ дӕр нӕ фӕхонын, мӕхи мын сиппыт адӕмы хсӕн дӕн, мӕ мӕм ахӕм миниуӕг нӕй, мӕ мӕхи кӕй уӕлдӕр сывӕрон кӕмӕйдӕр. И Уымӕй рарӕх афтӕ рауайы, ома парахат зӕрдӕимӕ чи рацӕуы, адӕммӕ ӕргом зӕрдӕхицау чи у, уый масты хай фӕвӕййы. Фӕвӕййы.
Вӕййы афтӕ мӕ мӕнӕ интернет, интернеты мӕ бирӕ адӕмтӕ, мӕнӕн нӕ ӕнӕуый дӕр, адӕмтӕ кӕцыдӕр масты къахыл ныллӕууыдысты. Макарзи нывзӕрдӕ дӕр фӕфыссынц ӕдзӕстуарзӕттӕ.
Вӕййы афтӕ дӕр, бынтон лӕгсарддӕр кӕм ис, фӕлӕ афтӕ куы райсай, уӕд фылдӕр хӕттыты нӕ фӕвӕййы.
Ома, амондджын адӕймаг дӕ нӕ, дӕ фарсмӕ дӕхӕдӕг цавӕр дӕ фарсмӕ дӕр алы ахӕм адӕм. Раст зӕгъыс, мӕнӕ мӕхӕдӕг цавӕр дӕн, мӕ фарсмӕ дӕр ахӕм адӕм ис. Тынг зӕрдӕхӕлар адӕм, ӕргомдзинад сӕм ис. Уӕдӕ уыд амондджын дӕ?
Ӕз тынг амондджын.
Мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй уый бирӕ азтӕ ахӕссай. Ӕмӕ кӕд ӕмӕ зӕрдӕйы дӕгъӕлты кой кӕнын райдыдтай, уӕд дӕ хуымӕтӕджы дӕр нӕ фарстой, стӕй программӕйы кӕронбӕттӕн дӕр. Исчи дӕм ӕрбадзырдтӕ Наа, наа.
Фӕлӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй иу цыдӕр базыдтон, мӕд ныртӕккӕ зӕгъдзынӕн. Зӕрдӕйы дӕгъӕлты кой хуымӕтӕджы нӕ райдыдтон, стӕй нӕ программӕйы кӕронбӕттӕны дӕр хуымӕтӕджы нӕ райдыдтой ууыл кӕнын. Цӕмӕн уый дӕр дын зӕгъдзынӕ ныртӕккӕ. Мах нӕ уазджытӕн нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн лӕвар кӕнӕм дӕгъӕлтӕ. Диссаджы дӕгъӕл! Мах цы схуыдтам зӕрдӕйы дӕгъӕлтӕ ӕмӕ кӕд нӕ программӕйӕ ӕргом ныхӕстӕ кӕнӕм, ӕргом ӕнкъарӕнтӕ, ӕргом зӕрдӕйы ахаст ӕмӕ ницы сусӕг кӕнӕм, уӕд адон сты зӕрдӕйы дӕгъӕлтӕ. ӕргом адӕймаг дӕ. Фӕлӕ миййаг исты, миййаг дӕ исты маст бацыди, миййаг дӕ зӕрдӕ истӕуыл фӕхудти ӕмӕ дӕ нӕ фӕнды, цӕмӕ йӕ адӕм базоной, уӕд уый сыхгӕ, уымӕй ничи базондзӕн дӕ хъыгзӕрдӕйы ахаст. Фӕлӕ куыд ӕргом адӕймаг дӕ, афтӕ та йӕ байгом кодтай ӕмӕ дӕ парахат зӕрдӕйы уарзондзинад ӕмӕ дӕ цинӕнкъарӕнтӕ се ппӕтӕн дӕр лӕвар кӕн. Стӕй ма дзы мах бауагътам Ахӕм миниуджытӕ, ахӕм тых ӕмӕ ацы дӕгъӕл йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ бӕллицтӕ йӕ къухы ӕфтынц, йӕ фӕндӕгтытӕ вӕййынц рог, лӕгъз ӕмӕ ӕнцон. Мад нӕ зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. Стыр бузныг. Ӕхсызгонӕй. Бузныг, бузныг, стыр бузныг уын фӕуӕд. Алы бон дӕр уыд бӕрӕгбонвӕлыст. Бузныг. Ахӕм уазджытӕ дӕм арӕхдӕр куыд уа. Дӕуӕн ма иу хатт зӕгъын, бузныг, Мадинӕ, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, рӕстӕг кӕй ссардтай ӕмӕ афтӕ ӕргомӕй, ӕнӕсусӕгӕй кӕй раргом кодтай дӕхи. Мах дӕ зонӕм, хъӕлдзӕг, цӕстуарзон ӕмӕ худындзаст чызгӕй. Ахӕм кӕй дӕ, уый та абон иу хатт ма ноджыдӕр бафиппайдта. Бузныг.
Ёсы зӕрдӕйы ахаст дын сӕфт ма уӕд. Бузныг. Нӕ телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, абон нӕм уазӕг уаты уыди хъӕлдзӕг ӕмӕ худӕндзаст чызг Зӕнджиаты Мадинӕ.